Insalmulkom, sinjuri, naqom għal xute. Ej, għallum bid-diqa jena. La, la. No, għax dini għal-ġimma tal-festa tal-zabbaru. Allura diqa, ma tħadxi drink jew.
Mort ftit, ma e, e, mhux għalhekk jien jaqbdu nidwejja, sewa jaqbdu nidwejja għax meta tasal il-festa ta' ħażabbar tkun waslet l-iskola. U inni minn minn dużajra tifhem x'in tasal il-festa ngħid spiċċa s-sajf. Eh, mhux inti biss, ta' jkollu daqsxejn eċċitament ħażin, mhux eċċitament tajjeb, eċċitament ħażin. Dawk in-nies li jkunu draw li mit-toroq ikun naqas it-traffic issa ibdaw xamru l-kmiem għax darbaqt jerġgħu jibdaw it-traffic għal iskola tajjeb. Imma qabel jispiċċa s-sajf. Eh. Jien għamilt lista ta' affarijiet f'moħħi ta' affarijiet li suppost għamel is-seba' bħas-seba' dnubiet. Jew seba' visti.
One, mort la dira. Dis-sena qabista ta' għadni ma mortx, forsi niprofa nagħmilha. Mort dik il-bajja ta' ħafna turġien u terġa' titlagħhom lura wara id-dispeċi. Mort, mort, dajt ix-xem x'nieżla u d-darba t-tifla ma laqditx u ma kellx intillaħat tras kollu. Ġifieri dik dik ah, ah, sabiħa, eh, dik sabiħa. It-tiret waħda, barbecue għamilt? Barbecue għamilt, għamilt. Tajjeb, anka jendak mort. Mort bid-dajsa? Bid-dajsa? Eh.
Bid-dajsa mortu koll inti? Jiena mort, eh, kastik, ma mort, mort, mort. Imbat jien iktar iffukaj din is-sena f'parties ġo farmhouses dawk mort u naħseb għandi bizzeta tliet snin. Tajjeb, mela issa eħan eh, għasasi. Ġelat? Ġelat. Fish and chips fej il-bahar? Le, mux ma taġ. Mela, Għamil taġ mal Ma tnex nigusta daqsek il-fish and chips. Eh, Fittixha jena. Insomma, senjori, ma nafx jek għamiltu għom ġew l-affarijiet, jek għamiltu għom, prosit kelkom sajf mill-laqwa, jek ma għamiltu għomx, Għad baqa' l-aħħar ftit biex tagħmlu l-aħħar ftit affarijiet li qos. Taf x'għamil differenti mis ta' qabel, kont qiegħed nom, kont qiegħed pool day u qabdiet dik il-ħalba xita kbira. Għawa kienet qed nom fix-xita. Four seasons. Isma. Issa, is-sajf ukoll huwa sinonimu ma' sħana li jisħaq tibda tonqos. Imma sħana eh, jisħnu.

Waqt tagħha inti dil-biċċa, all right? Lou jien ta' Zublu Garage, bħas-soltu għaddej bil-messaġġ promozzjonali, kif qed taraw illum inzertajt m'għandix nies. Illum ħa nurikom xi tridu tagħmlu jekk għall-aħħar esqat tiqfilkom il-karozza u jkollkom bżonn tittujawha. Ħa nurikom x'għuqda titgħamel biex dik l-ostrina karozza torbtuha. Għas-saħħa tal-argument ħa nurikom ħabel irqiq tan-nylon. Issa intom ma tittojax il-karozza bin-nylon għax jisparalek u tagħmel xi traġedja, imma għas-saħħa tal-argument ħa nurik. Dawra hekk, tgħaddih minn ġutt toqba. Terġa' tgħaddih minn ġutt toqba u tispiċċa b'tarf hekk. Dat-tarf tiksru u tgħaddih minn hawn. U di tixbek kemm tixbet għal xejn. Firin issa le marretx iktar f' li ma jafux jorbtu, ok? Tuni ċ-ċans. Aw, Jennifer, Madonna, kemm-il darba ħa ngħidlek, terġax iċċempel li nkun qiegħed waqt xogħol. Hekk x'għidt lill-ger? Large tajtuli. Large għidtlek li jiena small. Ħa niġi d-dar u nurrik x'għandi l-għarġ għaraq ta' xbin. Ciao, niltaqgħu d-dieħla.
Kun onest magħkom jien ma nafx kemm iħobbha eh, lill-partner. Jien ċert li ma jħobbiex u minn hawn nappella li mankom qatt titkellmu mal-partner kif jitkellem hu. Sewwa? Anzi, anzi, Eh. lill-partner inti għandek tikkomplementa anka eżempju billi tixtri pastilla. U kemm jiddi l-istess? 40 euro. 40 euros biss.
Nek, ta' tusa. Għad-dinja nafsena, mela xira teqrid li għad li xiri diamant.

Isma' da stillel ta' mhux drogi qed ngħidu. Eh, stillel stillel għax kull minn kollox xajtulhom sander ħija minn jħded dan il-nuggets immaġna chicken nuggets. Imma, isma' x'qed tgħid? Eh, kif taħdem il-biċċa?
Stillel? Eh.
eh. Inti tgħidli li tistilla, tħallasni u ntik stilla, oh. All right, għandek waħda l-mara, please. Mela le, mela le.
X'isem għal-mara? Ara, ekku x'Abigail. Le, le, mux Abigail.
Gladys? Le, le, le, xie Gladys, le. Alexia?
Le, mux Alison jisim, għandek wahda Alison?
Alison mandejx ta' memx ta' me. Ma ħallija. Le, ma isma, t-tina terti, arrows xorta ta'